Iva, u aħna bħas-soltu jekk taraw xi ħaġa interessanti, dan huwa l-email u dan huwa l-WhatsApp. Ħuss, u llum ħankun nagħmlu il-programm fuq San Pawl. Imma kieku kellna nistaqsu San Pawl. Kif spiċċaw? Ma nafx. Xaħat li jifhem. L-Atti tal-Apostli jurina li Pawlu dama u Malta tliet xhur. Billi hu kien ċittadin Ruman, appella li jiġi sentenzjat u ġustizzjat mill-qorti imperjali. Ir-rakkonti kollha juru tal-Atti tal-Appostli, l-awtur San Luqa, li kien awtur kompetenti bi Grieg mill-isbaħ għax anke kellu l-professjoni ta' tabib, jirrakkonta kważi f'dettalji mill-isbaħ, imma, il-vjaġġ pass pass ma' Pawlu. Imma l-vjaġġ ma kienx direttament għal Ruma. Minn hemmhekk l-ewwel marru Mira bl-ewwel vapur. U mbagħad qabad it-tieni vapur minn Mira li kien se jgħadda minn taħt Kreta u spiċċa hawnhekk nawfragat f'Malta, it-tieni vapur, u mbagħad minn Malta għal Ruma qabad vapur. Ġifieri Pawlu biex wasal Ruma kellu jaqbad tliet vapuri, tliet xwiemti. Issa li kieku San Pawl kellu jaqbad u jiġi llum, Kif nilqgħu? Tinsab live minn ġewwa Detention Department fej il-biraħ bil-lej daħlet dajsa klandestinament u ħabtet ma' gżejjer li hemm f'San Pawl. Jien San Pawl. Iva bek semmejni hekk għaliex battinti. Fil-fatt Manuel Island semmejni hekk għaliex kien ħabat Manuel. Jien ħadtha daqsxejn bi kbir għax mal-Inlandja jibdew jgħiduli kollha Go back to your country! Aħna hekk nagħmlu għal dawk in-nies kollha li jidħlu mingħajr permess f'pajjiżna. Allura, x'beħsibek tagħmel? Jiena alla noħroġ minn hawn. Issa toħroġ Paul minn hawn, m'għandekx ċans. Jien Ruman, tah! Hekk mod ieħor hekk tista' għaliex ovvjament bl-ID card tista' tgħaddi. Aħna li qegħdin fix-Schengen tista'. X'inhu x-xogħol li ħa tkun qed tagħmel? Jien nikkonverti n-nies xogħli. Bħal Joseph tarani issa mela, tixraqlek. Ma nafux Joseph. Isma ħija tinħosni isni ras maqtuha. Eh, Stenna ftit la tmur Ruma mela ħadħossok ħafna ktalek. Naddi l-linja lura li computers, grazzi u dak kien kollegament minn għana. Heħ, kemm imbidlu l-affarijiet minn mindu ġi San Pawl għallum. Imma fil-verità, tħares fejn tħares hawn Malta, tant hu importanti San Pawl illi dejjem ħassib xi ħaġa li tfakkrek fih. Veru, għandu hekk post, lokalità. San Pawl il-Baħar. Il-gżejjer. Ta' San Pawl. Ta' San Pawl, hawn knejjes, hawn skejjel. Anke pub għandu. Aha, qed tarah? Imma kieku kellna naqbdu. L-inbit, hemm l-inbit ta' San Pawl. Ma kieku kellna naqbdu lil San Pawl. Mm. U noħdu eżempju rabat fi triq San Pawl. Eh. U jgħaddi minna. Kif iħossu? Eh, naħseb iħossu tajjeb. Oh. Ijat fi triq San Pawl u li kieku kellu Jitfaċċa San Pawl illum u jgħaddi minn din it-triq u jsib li hija ddedikata lilu. Ma' xiex jiltaqa'? Li kieku kellu jerġa' jiġi San Pawl. Eh, kellu jiġi San Pawl, eh. Eh, u jiġi sa ħdejkom hawn fit-triq tagħkom. Jerġa' jitlaq ma joqgħodx hawn. Ara tikdmek il-lifa ngħidlu. Ikollu bżonn tabib. Persigit mitullifa għandu hawnhekk ukoll. Kieku naħseb jieqaf għal ġiex pastizzi għand is-Serkin għax trida, naħseb jieħu nagħqalih għax fit-triq tiegħu hemm il-Gażin ta' San Ġużepp. U għalkemm mhux fi Triq San Pawl, Gażin għandu wkoll. Jejjh! Inti li tnaddafli Triq San Pawl? Ejwa. Jien San Pawl. All right. All right. Imma ġak jirġa jiġi San Pawl għal kem ikun kuntem bik. Mux hekk? Hemm jien rajtu San Pawl għandu statwa sabiħa hawnhekk. Lifa, mela għid mitu l-San Pawl, imma aħna nagħmlu l-monument tagħha biex nibqgħu nfakruh. Imma mnalla kienet il-lifa għax tifridna mill-kumplament tad-dinja. Eh, naħseb jieħu gost bina, hi? Eh, x'taħseb? Oh, hemm aħna. U finalment fl-aħħar ta' triq sib din il-pjazza bi ġmiel ta' knisja naħseb hija waħda mill-isbaħ knejjes li għandna f'Malta. Apparti minn hekk hemm ukoll il-katakombi, hemm l-ar fejn jaħsbu li kien jgħix San Pawl, insomma kieku jiġi naħseb illi jkun trattat bħala VIP. Wara kollox ħabba fih ukoll ġew iżuruna Tliet papit. U nagħlqu bi ftit ħsibijiet li qal San Pawl, anke azzjonijiet ta' meta l-ħajja tħabbtek ma' gżejjer għamel il-ġid. Li hu qal. Gżejjer u għamel il-ġid. Li qal żgur biex iħobb kulħadd iħobb il-ġirien tiegħu. U di qala qabel ħarġet tal-Airbnb għax issa kulħadd vera sar iħobb il-ġirien. Qal oħra ftit komplikata. Smagħha naqra. Mela, u qal li dak li nixtieq nagħmel ma nagħmlux u dak li ma nixtieqx nagħmlu nagħmlu. Ma fimtix, ma fimtix. Jien titkellem iktar fuq il-fidi li, eh, fimni, li daf, eżempju, ġibti tal-ġiż, ġisem tixtieq tagħmilhom, ma ma tagħmilhomx, imma dak taf kif bil-maqlu. Biex iżomm mal-fidi. U jaqqa l-oħra kbira, mm. imbirek iktar dak li jagħti li li jirċievi. Mela tajjeb jagħti. Għax kull darba li ġini l-kont tat-taxxa, dejjem nagħti, allura għalhekk inħossni tajjeb. Insellmu l-Pauline Farrell tas-Tajba!